nitiere seche ma kata ng'ama miyo eh, matiende ni ng'ama dhako nitie seche mogak kaka iwachono koro gak mare matiende ni en ng'at ma odhi malo Eh, sechego ok dwan mondo ng'ama dichwo obed kode machiegni noriwre kode to nyikora mokajwang' tinde riwre kodgi kata seche ma gigako To sechego ok nyakwarga mogi ong'eyo ni kara gima otemoga timono otiekrega then koro nguvu ne rumo Eh, mago ok nonego bed- bed ni gitimo Ah, eh, kelo wach mar taya ni simo taya Eh, ma ramoga jwang' ni en ga ni taya ni nek liel Eh, mano nikech kata tayago be ne onge ne ji mokoga mana chung' to chung' noliel dakika matin Eh, kata chuku mach Eh, ma- mago ema ne nitierega koro taya to gin mag jarachar ema obiro koro eh, machielo mapek kabisa kanyo ing'e ni nyikwa ramoga jwang' tinde odak gamna kod mon kochakre januar nyaka januar januar nyaka januar higni duto gin kanyakla ginindo mana e kitanda achiel gonget achiel tikgi bedo machal Koro ibiro nwang'o ka tiku osebedo machal. To koro iparoga nan ng'ama ni bathino en owadu. O- Ochal gima en kata dhako wadu kata en dichuo wadu. Koro onge gombo moro ma digomb kodo ng'ama dhako. To sama isebedo kiongoga kod gombo, to tekoni nyaka rum. nikech ng'at ma koro nie ngima ma oongo gi gombo mar ng'ama dichwo oongo gi gombo mar ng'ama dhako tekone mar dichwo cha mar bedo ka- e achiel gi dhako nyaka orum aruma koro orum aruma kende um, emomiyo ramogi ajwang' noketo chik ng'at ma dichwo mosekendo nitie kinde moyiene bedo machiegni kod dhako kapodi aka gikendre gin rawere to ka gisebedo gi nyithindo madhi adek to mano ne koro wuod Ramogi Ajwang' ne en ng'ama nyaka ger mana eh, kata kapod en gi simba e dalagi to nitiere ot moro yani en gi simba e dalagi matiende ne en gi simba aeto oloko ne dhako ode koseloko ne dhako ot to nitie ot moro mobende ogero machal ofise obende e dir ode kanyo moyweyo gaye koro odeno nyalo reso kata welo maluoro malo ma bende ok nyal nindi i ode ka koro iketo ot e abilane moro matin ma en go i dalagi ok no en en gabila abila to mana mar jaduong' to mare moro en go ot moro matin machal jikoni e dir ode mwalo kumogede Kanyo ema ne idwaro ni obed koro oomoga e fwa. Ing'eyo ni nitie omo fwa ne dhako. Nikech ikawo kini bathe, to seche miduogo ire, inwang'o kiduogo ka in gi ngufu mapek. Magi nyikwa Ramogi Ajwang' ok ong'eyo ni sama ibetga gi dhako Januar to Januar un kanyakla e kitanda. Ing'e ni ngufuni rumoga kuom dhakoni kae nikech isiko asika kode kaka gweno sate, agweno sate. Nyaka ngufuni migologa cha eh, ngufu migologa cha ok oduogga O- orumoga koro ibiro nwang'o ka hiki pod tin in ja higa piero adek tiywak ni ngufuni tinde orumo ma in inyalo mana kata dhi dichiel kende Rwaku kendo nyikwa Ramogi Abila kaka mwapuonjre weche Ramogi Ajwang'. Ageno no kach bigo dilo juogi maber ahinya kanyo kod wende Helena Wang'e Dongo. Kach bigi ne en japuonj i weche mega thum. Omiyo ka wachiero ji oketo nyaka waweyo bende wuoye wach mwawuoye. Awinjo ka winjo kako bende wuoye. Nakwata wang'adi to okacho wero nyako mone Helena Wang'e Dongo. Wang'e madongo ni en ayany kosipaka. Ah, Wuod Nyakabilo ing'e ni wan nyikwa Ramogi Ajwang'. To wang'e kisera, wan ok wapodhre kuom mon ka gwen puku puku. Dhako isero kata mosekend bu- bukoro niga ei ot. E sama in kode gi wach to nyaka isere. Koro ok achu Timo mana tim ma Ramogi Ajwang' noketo ne nyako nyaka pake kendo wang' dongo no. Wacho ne Lena wang'e dongo ema nochode.
Ee. Nyiri bende chodo ga ji. To ok ok ber mare cha ema chodi. Matiende ni kaka inene cha o- en osega chodi ober ma onge kaka diwe ma kiloso kode. en nitie kaka oloso kodi go ber Eh, ok owacho gi dhoge to kaka inene eh, tayari osega seni koro i- matiende ochodi koro mane mane okach wero no, no Helena wang'e dongo nochode Ero- erokamano kuom lero nyikwa ramoga jwang Eh. nitie kamoro ma iwacho Mm. ni Apike gi chung' e chieng' mang'eny to liet goyogi koro ka japiko odhi obeti to dwoko teko mare mar diko piny to nyikwa Ramogi bende ywak japiko thoth japiko mayo gi mon koro ere kaka mane mane Eh, iwinjo wuod nyakabilo wan seche mwaloso ka gi nyikwa Ramogi Ajwang' wawacho gik ma nyikwa Ramogi Ajwang' go to bende onyisowa nikech watimoga gimiluongo ni nonro eh, ma jo rachar to luongo ni research To Ramogi nyisowa gik madhi mbele. Jo apiko go- gonwa sim kendo kata monde gigo sim to wachonwa ka kendo kata mana king'iyo mashindwa ma, ma, ma, ma wan kodo i tich kar kaeri mashindgo eko nitie scrolls mowuok ti in isomogi ga ineno jo apiko monde gigo sim ywak ne jo ne, ne chwogi gi olokre mo to Yawuoyigo giwegi gibende gigo sim ni wamany nigi kata ka nyalego min alego ni kod yath okonygi kod yawuoyi ma pod tindo ma gin jo higa pradek ariyo gaboro ng'ato ywak ne en koro tindo yomiyo moko ok otegno kaka dichwo apikono kata king'iye gi kit ramoga jwang' machon tinwang'o ka ramogi nene ng'ato dhi mana luoki aora i pi mang'ich kendo kata jodongo iwinjo ka wacho ni pi mang'ichno ema duoko chunye koseluok to owinjo ka koro kendo dende koro ok otur koro dende ok otur koro otegno to pi maliet nyi- eh, eh, nyikwa ramogi ajwang' jodongo ma, ma, ma, ma jodong ramogi ajwang' pok owachoga ni ji odhi olwokre pi maliet koro kata ka Wang'iye kendo korka jolony bende. Bende wasomo gik ma gindiko to giwacho ni pi maliet ok ober gi ng'ama dichwo dwoko teko mar dichwo piny. Koro gin jolony gin ma ging'eyo ginyalo pimo malach moloyo. Nikech e wan to koro mna mwawinjo kuomgi ema wawacho ka. Ne jo apikogi gibet e wi apiko goero to chieng' kosegoyo uh, tandarua motwang' ga ma kom apiko to koro liet kabisa koro liet no ketho teko mar ng'ama dichuo mosiko ni apiko kanyo no. nyakwata ok adwa donjo e weche lony ahinya to Eh. mon odak adaki kendo ka chwako Eh. gi to dak teko mag gidog e piny e ma eri to kine ka joma chuo emidwaro ni mondo obed gi teko Mm. Eh, nikech eh, mar tich kaka iwachono joma chuo mobed kod teko nikech joma mon kata ka en gi teko en kodo to ema koro ywak ni teko ne ni ng'ama kweyo ne koro onge nikech e ng'ama odak go koro chal dhako wadi koro ma ma wadwaro ni mondo nyikora moga jwang' ong'e gik ma kik gitim gi gik monego gitim mondo mi teko gicho sik ka nitiere Erokamano nyakwata. Nyikwara moga jwang' ageno nowinjo kanyo. Bishop, mm. wachak waduogi e wach mar dwanyruok e mulruok ringruokni. Awinjo ka en ema odwa thoth e gigo mamayo dichwo teko mare. To jony ma del nowacho mm. kidhi piny luo ni nitie jok ma niluongo ni joruacho. Udwa tamo nyikwara moji dhi masaji. Eh, ah, oh, kija masaji. Dongineno kiwache gi dhombo gono masaji. Eh, ruacho chon bende king'iyo ang'iya ruacho chon okinja eh, omboge manye obiro kod weche mag ruachogi to chon to ne ka ng'ato kata owil kata ka ng'ato seche moko notur tiwinjo kiwacho ni "Ah, nyang'ane ema bende ong'ere ang'e e gweng' ni nyang'ane kata dichuo mang'ane ema ong'ega duoko chogo koro idhiga kanyo okinyi seche mowachoni to ruai ok en ruacho moro ma ilonyo nanga tetetetete to pieli tiwachoni ni bi kod mafuta machal kama mo machal kama ema koro irwayogo dendi ang' nochop e okang' moro machielo kiny e koro rwacho nene rwacho machon mar Ramogi Anywang' cha ang'eyo ni en gima nene itimoga mana sama nene ng'ato seche moko obedo ma- kod chandruok matin mar kata wil kata ohinyore Kaeto ruacho bende ne en ga mana mar nyathi. Ma seche moko ing'e ni min nyathi ok nyal royo nyathi kaka dwarore. To nitiere yath mana ma nene iroyo go nyathi ma nene ogundu cha mane kosekawo tiketo go mo mabuo. Mo mabuo en mo mar mar dhiang' cha ma nyaluo. Tiwire iruwe to koro irwayo go nyathi mondo nyathi obed kochwil, nyathi obed ka ka dongo kochil. Gin mana ruecho tieng' diriyo go ma dholuo na ong'eyo. To koro manyo obiro moroni okinja to mae taparo ni en ruecho mar richo manyo obironi nikech ibiro nwang'o ka seche moko nyocha nene osiepna moro wachona ni bwana yo Bungoma koni kidhiye to nitiere nyiri moko matich tich kabisa nyirigo ruai kabisa ma kata ka in ng'at moro mane osewuok ing'ango to jodongo awinjo ni dhi Bungoma kabisa Iru- iduoki ma inwang' ka in kod tekreni ma gimoro amora midwaro notimre otimre Mago gin gik mok wanyal yie kata mbele Nyasaye. Kaeto mar kata na mineno manende okewa wuoye mani penje mar dichuo tekre mar dichuo mar remo cha mar mar ma, ma, ma dichuo riwre kod dhako ka entiere owacho acha ni entiere dwe nikech dwe kik ng'ato wache nan bishop ni koro awacho weche mag dwe ka dhako nie dwe ndiko mar nyasaye mar rapar mar chik ka in kod ndi- muma mar nyasaye tirang rapar mar chik I mean tim jo-Lawi apar gariyo.